vanhu vane body kati anoiti basa here vari kusanitaizawo sesu mm. isu hatina ka zvedu hatina kumboti tinayo mm. ko imi vane anointing inouraya hayeye hanzi he carries a thunderbolt anointing nauri kwamanoika dende kesanitizer so kunge makumbi wazunza mandeni munhu wese ane kadende kake apa meso mamuromo akavharwa kunge kunge kunge vakadzi vechimoslem ipapo uchinzi une anoiti yebod card haunyare here haunyare uri kutsvagireiko zvese izvozvo ini ndaifunga kuti nguva ino yatasvika eh. ndo nguva yatingadai takaona vana makandiwa vachigadzira zvigubhu zvemafuta zvaana amai gadzirai zvigubhu zviya zvi munhu wese oita kuita q kuna makandiwa otenga anointi nguiri ndonguva yekuti anointing ishande ine iye zvine izvi zvekuti anoporesa asiyana nazvo atanga zvinyowani Yes. hanzi ndine meseji yekuti mushonga wecovid i- and i- mark of the beast iwe handiti unoporesa varwere here iwe chienda kakuuya ukinzi unorapa varwere makandiwa Yeah. Hakana simba, kanongotaurisa chete. This is the time where we must find Madzibaba Masango yeah. coming out to the radio station. vakaremerwa huyai kurugare kukrawa yamadzibaba masango covid ndokwairi kupera kanozviziva kuti kakangozvitaura kanobatwa hurumende mazuva ano yakagumbuka zvisingaite yes. ukangotaura kuti unoporesa vanhu covid unobatwa ude kukuruvidza vanhu vese vakaskwira izvezvi vakapeta mizwe iri pati magumbo vatanga kuita noise and nyaya yaari kutaura makandiwa tichaibata pamoment of laughter yekuti musa- musabaiwe mapiritsi e- e- mushonga yecovid ada kuvhara nyaya yekuti vanhu vasamuone kuti ainyepa kuti anoporesa varwere Yes. bcause ezvinezvi varwere havasi kushota avarwere vakawanda Izvi hazvizi pastor here kuti munhu wese ainyepa kuti anoporesa Yes. zvabuda pachena kuti inhema. Madhezi aya varwere vake vari vashoma. Iko zvine izvi. Iye zvine izvi ka- Vakazara. Mudzimba vakazara. Pastor, musatombotaura muchidaro kuti zvipatara zva- zvipatara ka hazvichatombo vanhu kungopinda mulocation Yes. Kana achigara mubhorodhi weMakandiwa kungobuda mumba chete ongoti mangwana ndichafamba nemaraini ndichisvika pamba pese. Izvezvi hapana pamba pasina ari kurwara because vasiri kurwara necovid ka, vari kurwara futi nezvimwe zvirwere kuzvipatara hakusi kuendeka because zvipatara zvakanzi tiri kumboda varwere vechi- vecovid Yeah. zvokuti munhu akangosvika pamba anotowana murwere wake otosiya amunamatira Vana Tilda Moyo vaishandiswa kunge zvikorobho nana nana Freddy Yeah. vachinzi vanoprofita vane maspiritual spectacles ndonguva yaangadai achishanda maspectacles achitsvaga pane, ma, pane gwenzi Yeah. rinorapa covid Yeah. vana magaya vakambobira mozambique vakanochera makwenzi Aguma. ndonguva yekuenda unochera gwenzi inei rozoti gwedzi ka imajini aipasita kuti dai magaya akawana gwedzi rinopedza covid tingadai tiine mari munyika muno maamericans aitipa mari achitenga gwedzi ramagaya iye zvinezvi akanyarira kuti zero muchamunzwa atanga kana covid yapera I am suggesting fellow Zimbabweans that every man of God who is not praying for sick people today should never talk about praying for sick people after the COVID situation. Ticharova vanhu gore rineri ndokutaurira. Ticharova vanhu kuti covid yapera rimwe richabuda rotanga kuti vanorwara vese huyai ini ndikangokunzwa ndiri padhuze ndichakurova